imma ħafna algi, ħafna affarijiet li mbagħad jattiraw il-herbivores bħal mard span, il-parrotfish, il-ħmir, mbagħad joqogħdu jieklu u mbagħad jiġu l-carnivores u jikkrea ċiklu. U ovvjament peress li l-ajruplani jew dgħajsa għandha ħafna pockets fejn jistgħu jistakkaw,

Bħal dejjem kif tibda nieżla f'dak il-baħar blu ċar kristall, tidħol f'dinja lik. Iżda mill-ewwel għajnejja jibdew jgħarrxu biex jilmħu l-ewwel dell tar-relitt li nkun qed nistenna. U fi ftit minuti ilmaħtu. L-ajruplan Lockheed P-2 Neptune li jinsab fond ta' madwar 32 metru.

Dan l-ajruplan b'żewġ magni tal-marka Lockheed Neptune MR-1 u b'reġistrazzjoni ta' Whisky X-Ray 547 kien stazzjonat Malta fis-snin ħamsin u mtajjar mill-bdoti ta' Skwadra Numru 36 tar-Royal Air Force. Fit-13 ta' Jannar 1956, Commander Flying Officer PJ Sonok kellu inċident bih fuq ir-Runway 24 fl-Ajruport ta' Malta. Hekk kif waqgħet il-parti t'isfel ta' dan l-ajruplan kif kien ħa jmiss mal-art. L-ekwipaġġ kollu ħelisha ħafif. Imma dan l-ajruplan ma reġax tar. Wara li żarmaw kemm setgħu minnu, fl-1957 biegħuh lil kumpanija tal-films li kellhom bżonnu biex jiġbdu xeni taħt il-baħar fuqu għall-film The Silent Enemy. Storja tad-dajver eroj tat-Tieni Gwerra Dinjija Commander Lionel Crabb. L-ajruplan intuża kemm għat-training tal-attur li ħadem il-parti, Laurence Harvey, kif ukoll għax-xeni proprja ta' taħt il-baħar. Dan il-film u dan l-ajruplan stabilixxew lil Malta bħala lokalità perfetta għall-ġbid tal-films taħt il-baħar. Ta' min jgħid li wara l-film, il-lokalità ta' fejn qiegħed mgħarraq dan l-ajruplan kienet intilfet maż-żmien u kien biss fl-2015 li reġgħet instabet. Issa qiegħda mmarkata biex isservi ta' diving site oħra mal-lista tal-fuq minn mitt relitt illi għandna madwar Malta u Għawdex. Sew jekk huma tal-ewwel jew t-tieni gwerra dinjija jew saħansitra eqdem, Dawn ir-relitti bi storja dokumentata jżidu mal-wirt Malti. U min bħali jħobb l-avventura jista' jesperjenza l-istorja b'dan il-mod, waqt li jitpaxxa bil-ħajja li tgħix fuqhom. Ta' min jgħid li għadsa bħal din titlob li tkun ma' nies esperjenzati, li kif qed taraw, isegwuni u jieħdu ħsiebi. Li kif qed taraw, isegwuni u jieħdu ħsieb il-kalkoli kollha li jkun hemm bżonn, inkluż l-arja u x'ħin irridu nitilgħu fil-wiċċ u b'liema mod. Fl-aħħar mill-aħħar,

Id-dajf tagħna lesta llum kienet pjaċevoli bħal dejjem, ħafna eh, nies li qatt mamlu diving qabel tħajru f'daw l-aħħar ftit snin u jkolli ngħid illi żdied ħafna id-diving vera. Fl-aħħar 10 snin definitely żdied ħafna ħafna ħafna. Żdiedu d-dive centers ukoll, ovvjament jiżdiedu kollox, it's a natural progression, jiżdiedu d-divers, jiżdiedu l-iskejjel, jiżdied il-pjaċir u sfortunatament jiżdiedu l-accidents. Dana mhux għax eh, eh, in-nies li għalmu diving careless jew hekk imma statistically minn min qed jismani u jaf x'inhum x'qed ngħid It's a statistical progression li li jizdit il-pjaċir, jizdidu n-numri, jizdidu l-accidents, aħna bħala bħala diving centers kollha nieħdu eh, prekawzjonijiet. Ħafna prekawzjonijiet, dejjem nitħarġu eh, u l-affarijiet tagħna huma top class, ġifiri bħala servizz, bħala equipment, bħala eh, courses li natu, u anka bħala numri meta nitlu ġol ilma ma nitlux 30 diver. Qabel qabel ma morru diving, jekk inti għadek kif għat in-nies ilek ma tmur diving, aħna l-bira għamilna session fej eh, għamilna li ngħidulu refresh li jekk ilek ma tots sitt xhur fuqhom jew qed tħoss li inqast f'xi skill, jien insejħilhom life saving skills. Kull skill li għandek taħt l-ilma, whether qed tneħħi l-maskla, waqatlek ir-regulator, any type of skill importanti li you keep it up to scratch, li hi l-skill tiġi muscle memory. Eħe, u dan huwa importantissimu. Ħalli, eh, one, kif għadna tajjeb fil-bidu, min qed jagħmilha l-pjaċir jieħu pjaċir mingħajr inċidenti u ovvjament anka nżommu l-isem u l-livell il-livell il-livell sija tal-diving centers u sija tal-hyperbaric unit għax irridu nsemmu wkoll. It's a state of the art system which underpins diving. Jekk aħna m'għandniex hyperbaric unit li huwa b'saħħtu ħafna u state of the art, diffiċli nattiraw ċertu tip ta' diving in ġenerali, però ċertu tip ta' diving, eh, għax jekk għalla ħares għatu hemm ċertu inċidenti li jisiru mhux minħabba carelessness, hemm affarijiet li jistaw jaqbdu u jiġru anke jekk qed issuq min jekk inti jaqbdek heart attack taħt l-ilma mod. U jekk jaqbdek heart attack tkun qiegħed eżatt qudiem Mater Dei, mod ieħor. Ġifieri hemm ċertu affarijiet li, li ma tistax inti ma tagħmel xejn għax hemm riskju. hemm ċertu riskju għal dak il-riskju hemm il-pjaċir tiegħu, il-reward. Ġifieri ehm, eh, aħna biex inserħu moħħ kulħadd, il-hyperbaric unit tagħna huwa jien ma nafx hyperbaric unit bħal tagħna fl-Ewropa, that's number one, anka n-nies li qegħdin hemmhekk.

We would also like to thank Ministry for Gozo and Planning. Issa x'joqsok tagħmilna? Ix-xaqqaqa għallu. Tajjeb hekk, insomma fimni. Tajjeb.